Безнең подземкалар кебек кенә түгел монда, ә җәмәгать? Нәрсә генә юк. Менә моның өчен дә респект, аерым уважуха моңа. Нормально бетәме тротуар? Киңрәк булып сыймасаң, туп-туры юлга чыгып китәчәксең. Хәтта менә бу тимерләрен дә алып куйганнар. Сый алмаучыларга махсус. Рәхәт инде Төркиядә, бөтен әйбер каралган. Әйтәм бит, җәмәгать, боларның тыкрыклары матур. Матур урыннар күрәсең килсә, төп юлдан китеп, тыкрыкка борылырга кирәк. Шул вакытта гына матурлыкны күреп була монда. Төп юлда, зур проспектларда иске биналар да юк алай. Ә менә монда тыкрыкларда монда күренә искелек, менә монда күренә матурлык. Һәм начар тәре булуың күренә, шундук тауга менә алмаганлыгың. Болар бер туганнар инде. Әйме, псәйләр. Пс -пс -пс. Бик охшаш игезәкләр кебек.

Банан булачак җәмәгать. Күренешләр ут, күренешләр бер дигән. Менә бу абзыкаеңны миңа бәйләнеп бирмәсә, бөтенләй ут булыр иде. Кая барасың шунда килә. Әйдә өченче тәрәзәгә. Ашыйбыз, утырып ял итәбез дә. Һәм моңа инде кайтырбыз. Материал бик күп җыелды. Ничек монтажлап бетерермен, белмим. Алтынчы-унҗиденче гасыргы савыт-сабалар мин сиңа әйтим. Монда тагын көймә ясалган тәлинкә. Кестерүл генә җитми инде. О. Укчылар тишеге. Көймәдәге кебек. Ысып кына качып карап ятырга. Җәмәгать тарала бит, галатагыз тарала, эштән чыгып ятыгар әле. Төзәтегез, что такое? Күрәм да тагын кесәләр. Ниченче гасыр дигән? Неолитик чоры. Кыскасы миннән зуррак инде бу. Менә ул матур инде, сүз дә юк. Өстенә кафешкалар бар. Һәм иң кызыгы, түбә өсләрендә дә кафешкалар бар, кайбер өйләрдә. Шунда өскә менеп, чәй эчеп утыралар. Яки каһвә. Бик кызыктырып тора инде бу мине. Әйдәгез әле маҗаралар эзлик әле. Болгардагы кебек. Болгар искә төшә башлады минем. Анда да калганча да шулай төшкән идем мин. Моның ничә каты бар икән? Ә бу бөтенләй инде адәм көлкесе. Нәрсә бу? Кара. Бу вентиляцион шахта ахрысы, әме? 100% вентиляция ул. Бүтәнчә була алмый, чөнки урам ачык, һәм монда тяга бар. Һәм гомумән монда учак яндырырга була, камин куясың да шашлык пешерәсең. Так, дубль ике. Тегесеннән бетеп төшеп булмады, бәлки усыннан булыр. Баш тия. Менә шул проблема. Кемгә дип исәпләнеп ясалгандыр бу? Шулар монда. Кытайга китте түгелмесен инде. Бу җәмәгать. Адашсаң, менә шуны кулланып, йолдызларга каратып, кайда икәнеңне белеп була, имеш. Ләкин бу миңа булышмаячак. Ә моңа тиергә ярамыйдыр инде, әйеме? О, бу кибет ахырысы. Бәяләре бар 375 төрк лирасы. О, авыр. Тимер кебек мени галатылар. 2900 төрк лирасы. Җәмәгать мин моны алганчы үземә телефон алачакмын. Җүмдерәкне. Галата фонында бер видео ясык та, тагын бер тәҗрибә үткәреп карыйбыз хәзер. Тавабыз Шишәнә дигән метро станциясен һәм сыдырып карыйбыз ди якларына таба. Бигрәк тар урамнары. Монда ике машина бергә очрашса, ничек үтәләр икән? Шазалев ата тигр дәрсең. Мондый әйберләр дә бар икән монда. Чаллыдан калышмыйлар икән болар. Менә бу инде җәмәгать. 100 тапкыр әйтсәң дә инде хаман менә кытырта бу мине. Нәрсә инде бу? Лапыр-лопыр өстән ага, менә кара. Күренәме икән инде? Менә мондага, моннан мондага. Бөтен җирдә шулай. Хурлык. Мең тапкыр әйтсәм дә, мең дә беренче тапкыр әйтергә ризамыйм моны. Нью-Йорктагы Таймс скверга охшаган, әйме? Кәрткә акча салырга кирәк бит әле. Кайсы көннәрнең берендә калачакмын инде мин авызымны ачып.

Бүтәненә һәм туп-туры өйгә сыдырачакбыз дигән сүз. План шундыйрак, тәҗрибә шундыйрак. Кыланып карыйк. Вай, вай, вай, кара нинди машина. Кара нинди машина, мин сиңа әйтәм. Машина түгел, ут бу. Шуның белән шулар җәмәгать. Бүген бөтен җиргә кереп бер кайда да булмадык дисәң дә була. Ут булды гелдәгечә. Мин көткәнчә булмады, гелдәгечә. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм үзегезне саклагыз, җәмәгать.